Bonġu lil kulħadd, Professur Paċ, Sur Attard, Membri Parlamentari, Prinċipala tal-Iskejjel, Aziz Allema, Aziz tfal u żgħażagħ tagħna. Naħseb jekk naw xieda ta' kemm it-tfal tagħna. Irridu l-azzjoni f'pajjiżna favur l-ambjent, favur l-iżvilupp sostenibbli. Huwa proprju l-ħidma tagħhom ġurnata wara l-oħra fl-iskejjel biex proprju jaslu għal din l-avveniment tal-lum. L-avveniment tal-lum Huwa dak li t-tfal tagħna matul il u ż-żgħażagħ tagħna matul is-sena kollha, flimkien mal-għalliema, flimkien ma' das-sens ta' mpenn kbir mill-għalliema u naturalment bid-drive ta' Ekoskola, qed juru lilna l-kbar li ma nistgħux nagħlqu għajnejna jew ninjoraw dak li hemm bżonn isir għal pajjiżna. Imma mhux biss għal pajjiżna qed jaħsbu, qed jaħsbu wkoll għall-globu tagħna, għad-dinja tagħna. U allura bilfors irridu nħossuna kburin b'dawn it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna daqshekk impenjati biex proprju minkejja li aħna pajjiż żgħir, imma nagħtu dak il-kontribut kbir proprju għal dak li l-mexxejja tad-dinja f'Settembru li għadda ffirmaw il-miri għall-iżvilupp sostenibbli fid-dinja imma wkoll dak li l-mexxejja tad-dinja mbagħad ffirmaw f'Novembru li għadda dwar it-tibdil fil-klima. U allura bir-raġun it-tfal tagħna s-sena l-ġimgħa li għaddiet marru l-Parlament u lill-politiċi tagħna qalulhom, isma' mhux tisimgħuna biss, imma tuka x'qed ngħidu u agħmlu dak li qed ngħidu. U ngħidu buċċi minn quddiem dan għax dak li smajt permezz tar-rappurtaġġ jew rajt permezz tar-rappurtaġġ ta' dak li seħħ il-ġimgħa li għaddiet ġewwa l-Parlament meta kien hemm il-Parlament tat-Tfal dwar it-tibdil fil-klima, huwa dak li kull darba Matilde u jiena meta mmorru fl-iskejjel, u hawn ħafna skejjel li morna fihom mhux hekk Matilde? nisimgħu regolari mit-tfal tagħna. It-tfal tagħna jkellmuna l-ħin kollu, ż-żgħażagħ tagħna jkellmuna l-ħin kollu dwar l-ambjent. U kull ġurnata li tgħaddi u nisimgħu grupp ġdid għall-ewwel darba, nindunaw kemm anka l-għerf tagħ, qed isir għerf, it-tagħlim li permezz ta' Ekoskola qed, qed ikun aċċessibbli għalihom qed isir għerf. Għaliex anka l-mod ta' kif jitkellmu qed jiżviluppa minn darba għall-oħra. Jekk sentejn u nofs ilu bdejt indur l-iskejjel u nisma' lit-tfal jkellmuni fuq u ż-żgħażagħ jgħidulna li għandhom bżonn aktar spazji, li għandhom bżonn aktar siġar, jekk għandhom bżonn aktar pjanti. Qed jgħidulna llum ejjew nitkellmu fuq l-emissjonijiet mit-traffiku, ejjew nitkellmu fuq it-tniġġis tal-arja, ejjew nitkellmu fuq il-ħsejjes. u qed ikomplu jartikulaw il-mod ta' kif iħarsu lejn l-ambjent u lejn l-iżvilupp sostenibbli. U rrid nagħti ħajr ix-xogħol kbir li sar permezz tan-Nature Trust u l-Foundation tagħha permezz allura mbagħad t'Ekoskola, ta' dan l-għarfien, ta' dan l-għarfien importanti li rnexxielkom twasslu għand dawn il-ġenerazzjonijiet ta' mexxejja ta' għada. għand il-ġenerazzjonijiet ta' ċittadini żgħar tagħna llum imma l-ġenerazzjonijiet tal-mexxejja tagħna għada. Grazzi għax dal-kambjament sar bis-saħħa ta' d-drive qawwija ta' din l-edukazzjoni tant qawwija. U mbagħad irrid nagħti ħajr lill-għalliema. li kontu katalisti li dak li nbeda jinbeda permezz ta' Ekoskola tkompluh ta' kuljum mat-tfal u ż-żgħażagħ tagħkom fil-klassijiet u fl-iskejjel tagħkom. U rrid ngħid li din is-sena qed ninnota li hawn żieda fil-parteċipazzjoni, hawn iktar skejjel. U allura bħal kull ħaġa tajba, meta jkun hemm xi ħaġa tajba għaddejja, din tittieħed. U konvinta li s-sena d-dieħla rridu nżidu aktar is-siġġijiet, eh, Vince, għax mhux se jkollna biżżejjed wisa' bis-siġġijiet li għandna, jiġifieri nżidu, ma s-sala tal-ikbar tal-aqwa palazz f'pajjiżna għadha tiflaħ aktar żgħażagħ u tfal biex jiġu ħalli jieħdu l-awards li jkun jixirqilhom għax ikunu ħadmu tant. matul is-sena. Jalla nkomplu nikbru fin-numru. Jalla tkomplu ħidmietkom eżiż żgħażagħ tagħna. Ħidmietkom trid tkun li tkomplu tajdulna lilna l-kbar. Komplu fakruna li l-ambjent misluf lilna mingħandkom u li aħna għandna r-responsabilità li nieħdu ħsiebu ħafna għalikom biex jekk Alla jrid għada pitgħada meta se tkunu l-mexxejja ta' dan il-pajjiż issibu dak il-pajjiż li intkom tixtiequ Issibu dak ir-reġjun li għandu bżonn li jkun hemm aktar u aktar ħidma biex ikollna żvilupp sostenibbli, biex jispiċċaw il-konflitti, biex jispiċċaw il-gwerer, biex jispiċċa l-faqar, għax dan huwa parti minn dak kollu li jagħmel l-ambjent san tagħna. Dan huwa kollu parti minn dak il-well-being li jixraq lil kull bniedem u bniedma. U allura rrid inħeġġiġkom biex jekk Alla jrid is-sena d-dieħla ttuna ftit iktar battikata biex inġibu iktar siġġijiet għax se tħajru matul din is-sena aktar ħbieb tagħkom fi skejjel oħra biex jaqbdu dan ix-xogħol ta' Ekoskola, jimpenjaw irwieħhom ħalli nkomplu nżidu Dik il-ġenerazzjoni ta' mexxejja nkomplu nżiduha fin-numru ħalli pajjiżna nassiguraw li jkollna tassew żvilupp sostenibbli għax ikollna ambjent li jkun san, ambjent li jkun jista' jagħtina l-komponenti li jagħmilna aktar b'saħħitna, b'saħħitna mhux f'ġisimna biss, b'saħħitna psikoloġikament u jtina dak is-sense of well-being li jixraq lil kull wieħed u waħda minna. Grazzi minn qalbi Ekoskola, grazzi minn qalbi lill-għalliema, grazzi minn qalbi l-iskejjel, il-kulleġġi, imma grazzi tassew minn qalbi, minn qalbi, lilkom għeżież żgħażagħ u tfal tagħna, komplu għidulna ħalli naqdu dmirna kif jixraq lilkom,